Toda kutora mukana uno uh, panguva ino kuti titarise mukati mebhaibheri tiwane zvidzidzo one or two zvingatibatsira kuti zviendeke mukati memisha yedu misha yedu uye zvimatenga zvidoko zvokuti even angels in their glide they pause in amazement and admiration vachidzichifara ngirozi kuti pano paita musha inofadza now tichaverenga uh, bhaibheri mubhuku raexodus chapter 18 chapter 18 kubva pavhesi ya, ya 17 bhaibheri shoko ramwari rinotiyo so moses father in law said to him the thing that you do is not good both you and these people who are with you will surely, where, uh, will surely

now umwe munyori uh, akanyora bhuku rinonzi will marriage work into today's world unotiye munyori uyu infact ndakaverenga bhuku iri um, i feel nderimwe ramabhuku rinogona kunge rakandipambadzira nguva because munyori akapedza nyaya yake on the very first line yebhuku rake akanga atopedza zvose zvaakazotaura akasara otaura but mupreamble yake the first line inoti one can't deny it marriage is in trouble musoro wedu wenyaya father in law ndomusoro wedu wenyaya pazuva ranhasi now bhaibheri shoko ramwari uh, rinoita sekuti rinotipa njere nefungwa dzekuti tigone kuvaka misha ine mifaro zvikuru sei pamazuva atiri ichitipa yambiro nokuti dzora nekuti kurudzira pazvinhu zvinoita kuti misha yedu ifare now e, mukatarisa mukati menyika yatiri Ndayo ndichitarira pepanhau rakabuda uh, in one of our neighboring countries kuzambia rakanga richitiro uh, eh, 22000 people have filed divorce cases with the high court and also rimwe bepa munyika yekwedu uh, rakanga richiti around 26 25000 people also have filed divorce cases zvichireva kuti uh, chishamiso hechi muri kuda kupinda vamwe mune vamwe vari kutobuda muri kubuda vamwe mune vamwe vari kumayidzana vachipinda pati mubvunzo watinoda kuti tigadzirise hatigoni kupindura kuti ngenyi vanhu vari kusiya michato sei misha iri kupunzika hatigoni kuti pindure mubvunzo uyoyo tigopa tigo mhinduro dzinozadza mukombe dzose but tiri kuti we want to make an attempt yekuti kuda maybe tingangozivawo tingangowanawo chimwe chunhu chatingataura chatingataura chingasashanda kune vamwe chinogona kushanda kune vamwe chinogona kunge paripo payakafira kune vamwe but chinogona chine chiri chimwe futi chingayambira vamwe kuti zvakaipa zvisavawira zvakawana vamwe isu chatiri kungotora ndechekuti kana mbambaira yavava chii chiri kukonzera kuti mbambaira ivave kana musoro wakatema chii chaive chakonzera kuti musoro uteme ndo zvatoda kuti tizame ti kuita hatizotauri zvose zvinogona kuti zvitaurwe papfungwa pa, pa, pa dzatiri kusvosva but tichazama nepadiki kuti titaure pfungwa one now muchatarisa kuti moses waita zvaakaita auraya munhu aita zvezvaakaita infact seri kwokuti anga azviudza kuti zviri nani kuti nditambure e, nevanhu vamwari pane kuti ndigare mumba mafaro mose unotiza e, auraya munhu unotiza ozama kuvhara munhu uya ozama kuzvi kuzviputsira rimwe zuva ona verudzi gwake vachirwisana obva azama kuvarandutsira but you know vobva vati umwe otoda ndurura asi zvakaita muijipita here mose akaona kuti ii nyaya yangu is no longer a secret there was a watching eye pandaita zvinhu zvangu zvose so he runs to media asvika kuna kumedia ah, eh, eh, eh, asvika kumedia median ah, moses unobva asvikira kumba kwemuprista aiva achinzi jetro he was a prince in that land jetro was a great man and honored by his people munhu airemekedzwa but before long e, mozisi akatanga kuita basa rokufudza makwai achifudza makwai sezvineiwo akabva anzi kwaanonofudza makwai ainofudza nemwana wajetro aiva chinzi zipora zipora unozopedzisira ava mudzimai wamozisi now i want you to notice kuti later on nekufamba kwenguva vanhu vaisenza vari two vachiswera vari kumakwai ku, ku, vari vaviri vachinwisa makwai vari vaviri you know they had good time finally when they even got married

akanga ari i want to believe he was a man who, who could really show his affection to his wife achimuitira zvinhu zvakanaka achimubatawo zvakanaka semukadzi wake but you know finally god called him now zvikanzi moses ndoda kuti unonditorera vanhu vangu saka ndobva achinja moses apo anga ari kushandira jetro muprister and prince of media ndokubva achinja kampani ndokutanga kuseenzera mwari akanga amudana ndobva adzokera kuegipta but somewhere egypt somewhere vari munzira moses akati no no no no no madam ka zvandiri kuona zviri mberi kwedu uko hamugoni kuzozvimirira saka dzokerai kuna baba navana saka mudzimai ndobva adzokera e, nevana mos proceeded alone ndokubva aenda asika koko e, eh, infact even jetro akaona the daughter is back the, uh, the, the grandchildren are back vakomana vadzoka namai vavo the father is not there ndokubva agamuchirira mwana wake akati a ah, ndozvataurirana nomurume akati kwandiri kuenda uku probably you cannot stand the pressure because she was of a soft heart akanga ari mudzimai anga ane mwoyo wokunzwira and so on but uh, with time news comes to jetro bhaibheri rinobva ratidza pachapter 18 kuti shoko rakasvika kuna jetro zvikanzi a ah, mukwasha wako nevana veisraeri vayambuka gungwa dzvuku mwari wavasungunura muutapwa hukuru mwari wakaita chekuti nechekuti Jetro immediately anzwa izvozvo, Jetro ndokubva asumuka nemudzimai waMozisi nevazukuru vake kunosangana achinodzosera iyo it was not just an unnecessary journey but baba vakati no no no no handingachengeti mudzimai wemunhu iye wayambuka mwari wavarwira ah, sungai ndobva vasunga hembe ndokusumuka and they went to meet um, to meet moses and all the israelites saka vari mukati vasvika kuna moses moses shares amazing stories adventure i mean the adventures dzavakaita namwari ndokutanga kushare all the great things that god had done i want you to notice tisati taenda kumberi lesson number one mudhara akati handigoni kuti ndigare nemukadzi womunhu iye ayambuka e handigoni kuchengeta mm, mhuri yomunhu rega ndidzosere mhuri ndiri kuti this is a lesson for our homes muchaona chimwe chaputsa michato yevana mukati menyika yekwedu chaputsa michato yedu mukati menyika yekwedu nenyika dzakatitenderera kugara kugara mukadzi ari kwake murume ari kwake maybe mumwe mukadzi nevana vari kwavo and because of that distance distance makes the heart fonder saka with the time you find kuti they would pavanozosangana dzimwe nguva they are two perfect strangers and because of that satani unogona kutora mukana sometimes vanhu vanogona kuvhizita kumusha vanogona kuvhizita when you visit when vana vavhizita muroora ouya kumusha kurumidzai mumudzosere kumurume wake nenge ari yei zviriko zvekuti zvikakanganisika kumusha kwaabva hazvigoni kubikirwa bota hazvigoni zvimwe zvinotoda iye kuti avepo saka tiri kuti kudii tiri kuti kwatiri musachengeta mhuri dzavanhu kasikai mudzosere mhuri dzavanhu ndozvatinodzidza chokutanga pana jetro jetro asvika ndobva audziwa kunaka kwamwari Akagara pasi nemukwasha ndokubva atanga kukurukura pamusoro pamusoro pemafambiro avakaita nenyasha dzakaratidzwa namwari kuvanhu vake kuvaburisa munyika yeutapwa jetro unoteerera all those amazing stories all those amazing stories mwari woruoko gune simba achidzikinura vanhu vake ndiri kuti kudii we may also learn a lesson from this father in law kuti baba ava mukarahwa eh, eh, wamozisi unoti iye unoti iye unogara pasi nomukwasha vokurukura kubata kwamwari mukati mebasa rake kubata kwamwari mukati meupenyu and they share these amazing testimonies ndiri kuti sometimes michato yavana inogona kusimba if we would take time to sit down and listen to their stories their success stories even their tears let's listen to everything titerere zvese zvavanotiudza zvakaitika muupenyu hwavo zvichiitwa namwari nezvimwe zvavakasangana nazvo zvinakidze zvifadze but let's take time to share these stories dzimwe nguva in so doing tinogona kuona macracks ari mukati memuchato me, me wavana tikavagadzirisa saka moses anogara pasi unodya natezvero vake unodaidza his kinsman they come together votanga kupembera nyasha dzamwari they throw a dinner they a party ndokubva vafara vachifara Pedzezvo tezvara ndokubva vasumudza mhuri yavo ndokutanga kurumbidza Mwari neruoko gwavo gune simba gwakaita Faro aregere vana vaMwari vachinda. Ndiri kuti inini vana vedu vane zvakawanda zvavakaitigwa naMwari. Tomboti vana vabatsirwa nomwana chaiko. Zvakakosha as parents to come closer to vana vana vedu especially michato midiki tiinde tinopembera navo tirumbidze mwari nezvakanaka zvaakaita izvozvo zvakakosha izvozvo nengari yei vana vakadzidza kuti michato yedu inonamatigwa nevabereki vedu macouples madiki akadzidza kuti those who are senior they take time to listen to our stories and our journey of yeupenyu munorangarira muchato chaiwo wakaitigwa zvinhu zviviri mufaro uyezve nokubudirira so anything that brings joy its something worthy celebrating mwana warwara wapora let's go and celebrate eh, celebrate life tichitenda mwari nezvaakatiitira ini ndofunga izvi zvakatikoshera zvii zvakaitwa namwari muupenyu hwomukwasha wako zvii zvakaitwa mwamwari muupenyu hwomuroora wako come together thank god for his goodness tendai mwari mumurumbidze nokuti ngoni dzake dzinogara nekusingaperi mukagara munavo pamakavasumudzira pamberi pamwari wedha pane zvaitika wedha hapana zvaitika vapunyuka mukati merufu gunouya tendai mwari mwari ndiye wazviita vaona basa riri nani tendai mwari mwari ndiye azviita when we do that in our homes mweya wamwari unodiridzira michato yaigogara nekusingaperi saka paya paya tezvara Ramangwana, tezvara vanotarisa mashandiro akanga achiita Moses muzuva rebasa. Uri kuita basa rake, uri kuita basa rake. But I want you to notice kuti there is something munyori wandinofarira unotiye when Zipora re, uh, uh, uh, rejoined uh, uh, the, the husband

Jethro, we meet him in this chapter, giving an advice kuna Moses. But I want you also to notice kuti haana kungotarira mashandiro aMoses on his own. In fact, I want to suggest kuti zvaitoshanda paitoshanda Moses zvaitoita nokuti haaigona kuramba achingoita chinhu chimwe chete expecting I mean zvisingashandi zvaitoshanda zvaitoshanda i want you to also to, to notice kuti hatisi kungotaura moses anga asina chikoro moses anga akadzidza uyo zvikanzi in all the learning of egypt munzidzo mabhuku ose nebhuku dzose dzekwaegypt akanga akadzidza in all learning of egypt akanga akadzidza saka in other words anogona kunge akaita hr management and all other thing, eh, I mean, I mean, zvese zvimwe zvekudzidza mabhuku ose angaitiwa anobatsira munhu as a manager as a leader he had done leadership he had done it all saka zvinoshanda nezvisingashandi dzimwe nguva yava achiziva but i want you to see something which becomes key to the whole, na whole narrative ndezvekuti kudii mukatarisa vana vamwari zipora unoinda kuna baba obva ati kuna baba wake baba you know hazvina kumira mushe zvikanzi inda zvikanzi ha I, I feel a bit lonely kana modzokera sa I actually feel ndofanirwa kuti ndidzokere nemi zvikanzi ko zvaita sei zvikanzi ha moses has changed moses changed I, I, i don't know i don't know what's going on but ha it's no longer the same we used to be happy baba but uh, now I, i just feel so alone hazvisi kunyasa kundiitira heis no longer as affectionate anouya kumba sometimes unouya ndabika ototi ndadya kubasa sometimes unouya uno, uno, uno owana wana wake watorara sometimes moses unouya obva i mean he's just tired he's worn out anokotsira ndichitaura naye nyaya so she, she launched a complain in wisdom kuna baba vake but to make it much better ndobva afunga as she related the story to the father zvikanzi ah, but baba i think i think basa rake riri kumuremera if only something can be done nemhaka yei aiona mozisi makuseni aisara omuka mozisi watoenda kumatare osara paanonge onzwa oda kunzwa hope mozisi wodzoka i, I was reading the message bible the message bible rinoti iro from morning to night mozisi akanga ari pamatare akanga asingabvipo ari kubasa achishandira tenzi ndoda kuti ndikuudze basa rakanga achiita rakanga rakakosha nokuti akanga adanwa pabasa iri namwari but however it does not mean mwari unogona kudana yes he qualifies those calls but sometimes we need the wisdom of others kuti zvatakadanigwa namwari kuti zviite zvisatitorere zvimwe zvatakakomboregwa nazvo namwari now baba vaye ndokubva vatarira vakati ah maybe rega ndimbonoona so mudhara ndokubva aenda as the wise as uh, i mean uh, because he was a wise man ndokubva agara akaobserver day one maybe day two day three achiona mashandiro nekashandiro kanoita moses maybe from a distance he is observing finally akaona akati mm, the concerns of my daughter are genuine saka ndikarega chinhu chakadai ichi chichandivhiringira muchato wemwana wangu dzimwe nguva hatifungeiwo tibvunze mubvunzo wekuti tsisidzei mvana kubvisa mwana amin tsisidzei tsvimborume kubvisa mwana wemvana madziwa iyo yakatarira now here the same concept nyaya yatezvarai ine chekuita nomukwasha kazhinji here kana kuti its moreso to, to, to, to protect and serve the marriage yemwana wake i want to believe kuti it was more, as much as it benefited the son in law but it was also pointed to benefit mwana wake mwana wake musikana nemhaka because she had made it clear baba things are not right ende mubvunzo watisingadi kupindura ndokuti at which point does a spouse notice kuti haa this guy is worn out haachisina power hazvina kumira mushe at which point I would not, I would leave it to you. But somehow the text suggests, I mean, the text and the narrative suggests kuti mudzimai akaita a clean and clear observation. Saka akati baba, when you go back, I want to go back with you. But mdhara akati no, rega titare kuti togona kuzvigadzirisa here. Mdhara akaona kuti no, the concerns of the daughter are genuine. I think there is a point.

maybe masecretary kubasa maybe ndevamwe vanorubber shoulders mumabusiness meetings navo and sometimes mukadzi is observing from a distance zvekuti so much that even even madecisions anoitika mapressures anoita they, they show no interest in what the husband is doing ask questions about their day bvunza kuti kwanga kwakadii ndebvu dzako dzizive kuti une interest pane uchenjeri pana rizipora unogona kumisa michato yedu haikona kuti bhedheni yebasa murume unongovhunzwa nevari kubasa ikoko unovhunzwa nemasekretari bhedheni yekubasa unovhunzwa nevakoma nevari kubasa mudzimai wako no no no no take interest on what happens kuchikoro kana mudzimai ari, ari teacher take interest nemhaka yei sometimes you can observe and see from a distance some, th some things zvinogona kuputsira muchato wako zvichinyuka zvichibva kubasa romurume kana romukadzi so zipora unoona kuti no no no no no no no no no no no things are not right the burden is too heavy for my husband because the burden is too heavy it's actually affecting my marriage life saka ndobvaudza baba vake knowing that jetro jetro akanga ari murume murumewo akanga achitya mwari not only that he was a priest and he was a prince he was a man of wisdom in fact he was an advisor and a helper akanga ari murume ano uchenje rukuru saka paakaudza baba vake baba vake dambudziko rake baba haona kunonoka kupindira padambudziko iri zvine mhaka iyi because the mudzimai akanga ari mudzimai akachenjera ane njere akaona kuti no zvinhu hazvina kumira mushe and we need intervention saka mudhara ndobva auya ndobva ati kuna mozi no no no no mukomana zvinhu zvauri kuita izvizvi hazvina kunaka what you are doing is not right zvauri kuita izvi hazvina kunaka this thing is not easy hazvina ku mutoro wawakasenga uyu mukurusa dei wadii kuti unditerere ndikuudze mudhara ndobva atanga kumudza kuti basa rauri kuita iri tora vamwe vane 1000 oisa vatungamiriri vema1000 vema100 vatungamiriri ve50 vatungamiriri ve10 vatungamiriri ve5 zvikanzi nyaya dzakaoma ndodzinounzwa kwauri mudhara paakadaro moses akaterera it created more time pakati pevana vavo pakati pamoses nazipora pakati pamoses nevana vake ndoda kutaurirai zvaigoneka handisi kuninipisa vanhu vanoita basa remugadheni but zvaigoneka kuti mwana wamoses achikura aigona kubvunziwa kuti wa unoda kuvei kana wakura oti ini ndoda kuva garden boy nemhakei the only male figure mukati memba iri kuonekwa nevana munhu ari kuvabatsira pamba saka oona kuti um, rudo guru kutobva kuna ava my father is too busy for me haatombozivi kuti chero mwana unogona kutodhakwa akadini akauya the father is too busy for the son or for the children havatombozvioni saka ndiri kuti inini we need this old man the father in law noticed kuti aa ah, ah, ah, pane vuchenjeri hukuru kana ndingagona kuti ndirerutse mutoro wemukwasha wangu zvichacreata time yake nevana vake zvichacreata time yake nemudzimai wake kana marriage yemwana wangu yakanaka yakasimba it would protect the whole of israel ndoda kutaurirai Kana kusina kumira zvakanaka kumba, nyangwe kubasa kwatinoenda hakumiri zvakanaka. Ndine mukoma wangu akanga ari into mining. Mukoma wangu ane maini yake akanga asingaindi kubasa kana maiguru vakagumbuka. Nemhakei vakomana whether it's, it's, it's, uh, but aiva asingatoindi whether it's, it's, kutenda mashura kana kuti kudii its another story but iye akanga asingaiti ndikamubvunza nemhaka yei usingaendi kubasa kana wakonana nemudzimai wako zvikasinzi ndinogona kudhigirikigwa nemaini ndikaona kuti actually there is wisdom because even bhaibheri rinoti imi varume kana mukagumbura madzimai enyu chero munamato enyu handinzwe I, I, our prayers are blocked saka baba ava vakazviona kuti if i don't do something marriage yemwana wangu inowira pasi mwari unotsvaka nyika inotsvaka uh, vana baba nana mai vane uchenjeri wokugona kuvona ngozi dziri kusvikira michato yavana avo nokukasika chimbi chimbi kunogadzirira kunogadzirisa zviri kuwire zvingawisa muchato yevana vavo sezvakaitwa najetro ndiri kuti kudii sometimes our children have resorted to drugs because they think nobody cares nemhakai the parents are too busy hatisi kureva kuti vabereki havafangi kushandira mhuri dzavo kana kudziriritira but tiri kuti isusu vana they are crying for time i will not forget a story yema yamai vakanga vane mwana mwana akauya ndokumaya kwavari ndobva ati mama uya kuno mama uya kuno kamusikana kadiki kari kutanga kasati kaunyasa kutaura zvakanaka mama uya kuno mama uya kuno saka mai vaiva shes on the phone busy texting and laughing with her friends in a group whatsapp group mwana uya ndokubva ndokubva aramba achidhonza mama vake ndokubva kasundidzwa pasi finally kakuchema ndokubva mai vazoti uri kuda chii ndokubva kafamba mai vachikatevera ndokubuda dhore panze ndokutaura kwanei kune mwana mwana ari ari mwana awira muswimming pool and the child is already cold and dead nenge ari yei because if the mother only had come in time dai mai vakaatenda mwana mudiki ari kuvadana nenguva vasina kukoshesa foni yavo nechati imean nenyaya dziri kutaugwa dziri kutaugwa pafoni vakaatenda mwana zvikada she could have saved her life imean saved life yemwana wavo ndiri kuti kudii munyika yatigere takoshesa zvinhu zvatinorarama nazvo kudarika zvatinoraramira nekuda kwaizvozvo zvave neripple effect kumichato yevanhu vakawanda tikatarira mapepanhau kune mapurezidhendi akatorerwa akatorerwa madzimai namasecurity guard kune vanhu vanoremekedzwa vakatoregwa madzimai madzimai eh, sometimes nevakomana vanenge vachidiridza mumagadheni kuna namai vanoremekedzwa vakatorerwa vakaputsirwa punzirwa michato vamwe nevasikana vaibatsira basa pamba handisi kureva kuti vanhu vose vanotibatsira some of them havana kurura havana kunaka but tiri kuti these things do exist zvinowanikwa zviriko but these things can be avoided zvinogona kuti tizviavoide if only we would value zvatinoraramira kudarika zvatorarama nazvo tinorarama nei sometimes we value our cars tinorarama nemota dzedu zvandikuiwa nezvokudii ndibaba vana mai vaita accident murume wobva anzwa kuti ah mudzimai wenyu yaita accident vana vakwara zvisingaiti but neurombo mudzimai wafa but murume uya wotanga kuchema achichema mai wee mota yangu benzi yangu benzi yangu tiri kuti tisakoshesa zvatinorama nazvo kudarika zvatinoramira tinoramirei tinoraramira mhuri dzedu vana vedu tinoramirei tinoraramira eh, tinoraramira madzimai edu tinoramira varume vedu tinoraramira vabereki vedu tinoraramira vanhu tinoraramira mwari tikakoshesa zvatinorarama nazvo kudarika zvatinorarama if you allow the means we live by to outdistance the ends we live for tichasara misha yamatongo michato mizhinji ichawira pasi tikakoshesa zvatinorarama nazvo zvatinorarama nazvo mafoni edu tikakoshesa zvatinorarama nazvo mota dzedu mabasa edu ndinoda kutaura michato mizhinji satani uchaona mukana agoparadza zvatinazvo ndoda kutaurirai tikaverenga kuna job chapter 1 vhesi 1 bhaibheri rinoti kunyika yeuzi kwakune murume akanga akarurama akanga achitya mwari achinzvenga zvakaipa zita rake aiva achinzi job vhesi 1 muchiona kuti vhesi 1 iri kutibudza vukama pakati pajobho namwari

dzekuti satani apinde umwe munyori wandinofarira unoti iye mweya wetsvina unoyengerera unotenderera pamunhu who neglects the privilege of prayer munhu asingadi nguva dzokunyengetera mweya wetsvina unomurakasha unouya saka ndiri kuti imwe michato yakarohwa nasatani nengariyei nokuti we have neglected our relationship with god our relationship with god vhesi ya2 yajob inotumudza mhuri yake wangawa nevakomana vakadai ane vasikana vakadai so it introduces us to the family zvichireva kuti kudii pahairaki yemusha unofadza zvinotsvaka kuti tikoshese vana vedu tikoshese madzimai tikoshese varume vedu nengari yei unoona munhu unogona kungosvika achibva kubasa kuda nditicha agomaka murume wati chiuyaizve chiuya kusvika zvayo ah, uh, uh, uh, mukadzi achingomaka ah, ndakutopedza ndakupedza sometimes we must learn not to take work home nguva yekumba is the time for family it must be its sacred time it must be respected I was hosted neimwe mhuri eh, kunyika yeAmerica. Mhuri iyaya I, I saw something that I, I, that really I, I think I, I, I appreciated that. Munhu wese ta akuenda kunguva dzokurara munhu wese there was a basket rakanga riripo everyone took the father took his phone ndobva anoisa mubasket the mother took her phone ndobva anoisa mubasket uh, every child in the house took the to, took a phone ndobva vatora foni dzavo ndobva vadzisa mubasket zvikanzi we respect rest time tino nguva yedo kuzorora tinoirespecta we will not even allow the phone kuti itore nguva yemhuri yekuzorora ha i was touched ndikati e, muamerica ugowana mhuri inodai isingatongwi nezvunhu zvainorarama nazvo

zvikanzi wakanga wakanga ane mombe dzakadai wakanga une makwai akawanda zvakadai nemangamera akadai in other words zviri kungotiudza kuti indastiri yajobho iri kutiudza basa rarairama naro saka whats the point bhaibheri riri kutipa a principle iri kudefendwa nokuintroduce delegation iri kuitwa najetro delegation ichiwinzwa mukati meleadership me, me nemanagement iri kuwinza if in, on its originally mubhaibheri yakaitirwa to create and protect family interest and family, family, family time ndo zvatiri kuona saka tiri kuti isusu mhuri dzinokoshesa ukama namwari dzinosimba mhuri dzinokoshasana mafamily members dzinogara dzakasimba mhuri dzinokoshesa dzinokoshesana dzichashandawo nesimba asi hazvigoni kuti tiite champidi gori tikoshese mabasa kudarika mhuri kudarika vukama hwedu namwari the moment we do that we will destroy ourselves saka moses jetro the father in law unoona zvinhu zvakadaro kuti aa ah, ah, mukwasha mukwasha chinhu chauri kuita ichi hachina kunaka hachina kunaka unokuwadza vanhu ava kuna vamwe vanogona kuti tinoda vanotengesa ini ndinosekonda kuti kana zvichiita vana mai endai kudubai endai kusouth africa munohodha mudzoke but munhu ngaainde vhiki rimwe vhiki mbiri odzoka ochengeta ndebvu dzake nemhaka ye mazuva akaipa It's not bad to work for our families. Tunoziva upenyu hauna kuchipa, hauna kumira zvakanaka. There are so many challenges in our day dzakanga dzisiko panguva dzakare. Dzimwe dziri kuuya nekuoma kweupenyu mudzinyika dzatigere. But here is the point. nyangwe zviome zvidii let's value family time the thing that you do is not good tiri kuti zvakanaka kuti tiinde kudubai zvakainaka kuti tinotengesa kuzambia zvakanaka kuti tiinde kuamerica tinotsvaka fuma zvakanaka kuti tiinde kuke pati tashanda tashanda let's remember to create quality time with our families hazviurayi kuti tinzi semhuri taenda kucape town hazviurayi kuti tinzi semhuri taenda ku hazviurayi hazvitombourayi kuti zvinzi mai nababa vati munhu wese nhasi muri kuenda kwambuya nemhakai they need time alone time vari vaviri atikoshesei nguva idzi hativei nenguva inonzi iyi maphones are switched off nengari we are attending to family do you know it is possible kuti mwana unogona kudzidza kubva grade one kusvika kuuniversity baba vasina kana vasingatozivi kuti mwana wangu uri kugara kupi vachingoziva kuti kobata kwafisi hazvina kuipa izvozvo hazvina kuipa kushandira mwana kushandira mhuri but tisashanda tigokoshesa mabasa kudarika vatinoshandira nemhakei zvinoparadza zvakanaka zvatinazvo so mudhara uyu nevuchenjeri hwake wakaona kuti moses is a great leader god has called him but his ways nzira yaari kushanda nayo iyi isati yaenda kure yatoafekta mhuri yake isati yatoenda kure ichaafekta munhu wese nokuti if his family mudzimai kana akagumbuka kumba matare hatongeke zvakanaka saka mudhara akabva agadzirisa nyaya zvakanaka nengariye nokuti eh, waiziva kuti mberi kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi saka mudhara ndokubva agadzisa nyaya iyi zvakanaka to spend quality time with our children with our spouses nemhaka yei satani akabvutira vanhu nguva abvutira vanhu nguva unoziva kuti munguva unogona kuvaparadzira zvavanazvo mhuri zhinji dzigowira pasi

mwari ngaatikomborere tigone kuvona ngozi dzezvaka dziri mune zvakanaka zvatinoita zvinogona kuparadza mhuri dzedu may god bless us shall we pray baba wedu vari kumusoro kudenga napano pasi tinoda kutendai nemukana wamatipa eh, muchirongwa chedu happy homes patiri kupanana mazano nefungwa nenjere dzinogona kusimbisa michato yedu sometimes marriage is in trouble nengari yekuti it has not been paid attention to hapana munhu akoshesa nguva navana hakuna akoshesa nguva nomudzimai dzimwe nguva mabasa edu akosheswa kudarika vatinoshandira nezvatinoraramira Maita muponesi titaure nemi tibisei upenzi hwekukoshesa zvatinorarama nazvo kuti zvikure zvinake zvikure uye zvikoshe kudarika vatinoraramira mazvita henyu muzita rajesu kutipa uchenjeri huchibva pana jetro amen